Maitei, mba'éichapa ndepyhareve asaje. Che pyhareve asaje porã ha nde mbo'ehára. Iporãitereími avei. Che ha'e mbo'e ko'ãhararã Ramona Domínguez Ramírez. Añembokatu guýry mbo'ehaovusu Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional San Pedro. Che sãmbyhyhára ha'e Carmen Dennis, che mbo'ehára ha'e Sunilda Ocampo. Ko árape che aja reporavo rire che rembiapo, apopyrã rehegua, aikota che pytyvõmi, ikatútapa? Ikatúta mbo'eha. Néi, ñañepyrũ hag̃ua, ndapeguerekói pa maravichu, ñe'ẽnga, térã hũ jererã mba'e pemboy'u, momboy'umi g̃uarã ñandéve. Che arekoku jererã mbo'ehára. Ñahenduvi che irũ.

Peru marangatu mokõipa pokõi jasy mokõi mokõisu mokõipa peteĩ. Upéva he'ise San Pedro veintisiete de julio año dos mil veintiuno. Ápe jareko ñande katu poryrã oñomongeta oipuruha pe ñe'ẽ oporandu hag̃ua imbo'ehaópe guare ha ambuére ha avei He'i hag̃ua mba'éicha oñeĩ térã mba'épa ojejapo. Ohai omombe'uhápe hembiapo hogapýpe, imbo'ehaópe ha opavave tendápe ha'e oikohárupi, Ñanembo'epy ha'e ñomongeta. Péva he'ise para iñe'ẽme diálogo. Ha pejareko po techaukarã. Peteĩháme oĩ. Oikuaa ñe'ẽ porandúrã mávapa, moõpa, mávandipa. Mokõiháme oñomongeta oipuruhápe ko'ã ñe'ẽ porandúrã. Mbohapyhápe, omombe'u hembiapo mbo'ehaovegua Irundyhápe, oikũmby mba'épa oje'e chupe imbo'ehaópe guare. Pohápe oĩ ohendu hapichápe. Ha pejareko ñane ñepyrũrã, jahechauka mba'épa he'ise

Ambue jareko máva. Akãta ñande. Jahekamína. He'ise máva. He'ise quién. Jesús hyetépa che. Ambue mba'e.

Ñemoñe'ẽmi jey. Maitei he'ise. Saludo. Máva he'ise. Quién. Mba'e he'ise. Por qué. Moõ. Dónde. Oĩ porã. Ko'ápe ja'emíta mba'érepa oiméne umi mitã oñomongeta hína. Ñama'ẽ porãta ñane tangáre ha ja'emíta mba'érepa oiméne oñomongeta hína hikuái. Mba'épa pehecha pepe? Che pepe ahecha mbohapy temimbo'e, vy'ápe oñomongeta hikuái hína. Oĩ porã mbohapy temimbo'e. Mba'érepa oiméne oñomongeta hikuái hína?

Diálogo Isekaraimeme. Ha'e ñomongeta jovái mokõi térã hetave Ava, pe aña ja'éma voi ñande kuapi jetípe katu ijapo ñomongeta ñaneño. Nahániri mbo'ehára. Nde katu ijajapo ajépa. Tuichaite. Néi, ko'ápe jareko ñane rembiaporã. He'i ñandéve. Emoñe'ẽ ñomongeta che año amoñe'ẽta ha upéi oñoirũ ndive. Ñamoñe'ẽta kirirĩhápe ha upéi ñamoñe'ẽta ayvúpe. Oĩ porãpa? Oĩ porã kuakuérã. Néi, ñañepyrũ katu.

Ñamoñe'ẽmbaváva kirirĩhápe? Ñamoñe'ẽmbáva. Oĩkuri. Ko'ág̃a ñañepregunta ñamoñe'ẽ algúpe. Amoñe'ẽta che ñande. Oñemongeta ka'akupe ha ana'ỹ. Ka'akupe. Maitei ana'ỹ. Mba'éiko rejapo? Ana'ỹ. Maitei. Che poha'arõ aha hag̃ua penendive. Ka'akupe. Ha mba'épa piko nde reko iñirũ nguéra ndive? Anai ha'e kuéra che ambipotise ha oñembohory che rehe. Ka'akupe, mba'ére piko upéva? Anai mbo'eha kotýpe che aguapy tenonde ha che raẽ katuete ajapopa che rembiapo ha chupe kuéra mbo'ehára oja'o. Ka'akupe. Ha mba'e piko he'i ndéve, Anaĩ, cuatro ojo, jagua'i, tiro'ysã, anive rejapo ne rembiapo ore ndaikatúi roñembosarái, ka'akupe. Emombe'u ne mbo'ehárape, Anaĩ, Ha upépe ningo hetavéntema che ambopotĩta. Ka'akupe, che aháta amombe'u chupe, ha avei remombe'u va'erã nde sýpe. Anai, che moirũmína taha tamombe'u chupe. Ka'akupe, romoirũta. Ajépa iporãite ne imongueta! Iporãite reĩpa ha'e. Mba'épa ka'akupe he'i Anaípe mba'e, mba'e, mba'evete ojapo ha'e kuéra? Oñemomaitei. Oñemomaitei. Ha péipa oporandu chupe ka'akupe, mba'e he'i Anaípe?

Atopáma mbo'ehára. Me va a pegar. Me va a pegar. Ambue jareko cuatro ojo, mba'épa he'ise upéva? Heta ñandenévo ikatu porã, heta nde ñandehe'ẽ ryrúpe ha jatopa. Ha topáma che mbo'ehara. Cuatro ojos he'ise. Ajépa nde katu pyre'te che ñe'ẽ. Ambue oguapy, ikatúpa jahekáma? Ikatu mbo'ehara. Atopáma mbo'ehára sentárse. Ajépa nde katu kuri che irũ. Ambue. Ñembosarái. Ehekamíke ñane ñe'ẽryrõ. Ñembosarái. Huevo hecha. Huevo. Amboyereko aháta. Ha topãma me voi a ir. Ajépa nde katu mbyete che rĩ. Ni, ñamoñe'ẽmi jey. Jegua'i. Kachorro.

Mbo'ehára kotýpe che aguapy tenonde ha che raẽ katuetei ajapo che rembiapo ha chupekuéra mbo'ehára oja'o. Ha mba'e piko he'i ndéve? Cuatro ojo, jagua'i, tiro'ysã, anive rejapo ne rembiapo ore ndaikatúi roñembosarái.

Ko'ãma ñambo hováita pe ñane porandu ajépa, ñamoñe'ẽmírõ, Mba'ére Anaí ndohoséi iñirũnguéra ndive? Anaí ndohoséi iñirũnguéra ndive.

Ne'írãiti hína mbo'ehára oĩmba. Oĩmba'íntema. Hesakã porã mbo'ehára rojapopáma.

Oĩ porãpa? Oĩ porã mbo'ehára. Neĩ, aguyje. Aguyje ndéve aĩ mbo'ehára.